Vhiri remota when it's not statically balanced it meanders pamusana pekuti izvo uh, the imbalance it's, it's throwing it out of the way. When we are talking of dynamic balance or dynamic imbalance, tiri kutaura ukatura vhiri remota it's like riri kujamba jamba. Mm-hmm. That means it cannot maintain its conduct with the ground. Pari clear ka. Ende zvese izvi zvinokonzerwa ne centrifugal force. Handiti we agree kuti when, uh, when something rotates as long as the weights are not well distributed that means the heavier weight ikaenda pamusoro it tends to pull the whole body up. Saka it won't, saka zvinoreva kuti tomboti apa ndipo pari kurema kudarika pamwe pese. As the body rotates painoenda pacenter because of centrifugal force It is pulled upwards saka it gets off the ground. Ndoda kuti mundibate. That means it does not maintain conduct with the ground. It does not maintain conduct with the important things. Why? Because the minor weight yanga ichifungidzirwa kuti haina basa when it accumulates speed it will cause the whole wheel to leave the ground ichisumuka upwards. So when you are talking of balance vana vangu tiri kutaura pakuti The small things dzinonzi nebible tumakava tudiki that we live in our lives when we start moving they will become big and they will throw you off from bigger things. Smaller habits dzakadzingisa maCEO basi. Smaller habit dzakadzingisa maminister basi. They thought it was important because vakanga vachiri kumusha but when they were exposed to money They saw kuti the smaller things became bigger what? Bigger things and life yakambva yashaya balance. Mazvibata vana vangu ka? So when you are here we want to deal with the smaller things that may cause imbalance ichaita kuti upenyu hwako huve salt kwete sugar.

The first one ndeye social media. Hanzi elder I have challenges with my social media usage. Once I start scrolling it seems I can't stop. The more I want to stop actually the worse it gets. Mondibatsirawo sei?
Chekutanga chandoda kukuudzai vana vangu social media vanhu vakaunza social media vanga vasina kuuya kuzokubatsirai. Social media yakafanana nefertilizer iri kuaplayiwa pambeu dziri mumusoro wemunhu. Saka chinonetsa nesocial media kazhinji inoisa fertilizer pambeu dzisingadiwe kumukura. Ndofunga muri kundibata. Asi haiuye sechinhu chisinganakidze, inouya sechinhu chiri kukuincentivize. Asi zvichaitika ndezvekuti izvo uchapedzisira mubrain mako usisina chako uchirunwa nezvinhu zvevanhu. Nekuti Mwari achisika munhu achipa umwe nemumwe pfungwa dzake aida kuti umwe neumwe ashandise dzani? Haana kumbofunga kuti tichafunga se group. But mukachitarisa iko zvinezvi tarisai nyangwe vanhu ma sisters enyu anodanana vanodanana nema notes akafanana kunyangwe vakasiyana. That means kune munhu one ane relationship iri kurwanwa nevanhu vese. Ende munhu iyeye paari kuwana akangosvika pa social media anokanda kana achinge azvikanda zvoita kunge it becomes the bible for life when it is not the bible. Unfortunately bhaibheri rinoita serisinganakidzi kunyangwe richivaka sezvinoita mushonga mizhinji haina shuga kunyangwe ichirapa. Asi social media i drink izere shuga fizzy drink havakuudze nezvirwere zviri mbai zviri mberi therefore. Ukaona wakunetseka nekubva pa social media zvazvinoreva ndezvekuti pfungwa dzako iwewe dzaiswa mubhodhoro kune anadzo somewhere saka uri kuneta kumhanya kuda kunodzitora asi ukasamira manje uchiti izvo ndoita sei ndoita sei pfungwa dzako dzicharamba dzichi runwa either neni kana na Tilda kana nani iwewe unenge wakangomira uri kumba kwenyu uri robot unongoita red paunoda kuiswa red Oita green parikuda kuita green saka ukaona zvichitorema kuregedza chinhu chekutanga chaunofanirwa kuziva ndechekuti watoo neproblem unofanirwa kuregedza. Unoita sei kuti uregedze? Pfungwa yemunhu yakafanana nemwana ukamuti usabude panze anobuda because pfungwa dzake hadzishande anotozotya shamhu saka when you are dealing with your mind idhila nayo semwana mudiki at times it has to be told to stop it if it is if you are in charge of your life. Mazvibata vana vangu. Hachisi chinhu chichaitika nyore. Chinhu chekuti iwewe ndiwe unofanirwa kutoudza kuti dzikama pfungwa yangu, dzikama mweya wangu. Ukarega kuudza kuti dzikama uchingorarama sezvaunoda hapana chinobuda. Saka inini ndoda kuti uzive kuti muhupenyu hwako you are the headmaster of your brain. Tell it to behave. It will. Eh, it sounds like an addiction, Elder. Zvinokwanisika here kuti munhu ari addicted azvibatsire ari ega pasina umwe ari outside anomubatsira?
Nyika ine narrative yekuti munhu wese ari addicted anofanirwa kubatsirwa from outside. Asi Bhaibheri rangu rinoti where there is a will there is a way. number one yes. ende rochitaura kuti izvo kunze kune mweya, kune mweya kana kuti kuna mwari musiki wedenga nepasi who is able to assist us independently mm -hmm. saka zvinoitika ndezvekuti if the inner man is smaller than the outer man you must ask christ to come and assist you inini ndoramba ndichifamba neizvi Handisi kutaura zvema kuti ma psychologist akaipa, pari zvino chandavinga ndechekukuudzai kuti izvo musiki wedenga nepasi is a bigger psychologist than any other psychologist that you may know. Amen amen eh ngatitendei pa second scenario hanzi iyi ndeye cyber bullying elder he says i was bullied online and I now find myself feeling depressed because I don't feel safe on my social handles anymore. I told my parents but they dismissed it but I'm still feeling very unsafe. How can I be helped? Isusu patakakura pataienda kuchikoro pane pamwe pamba pakanga pane mbwa. E, waiti ukasvikapo vazhinji vakatorumwa. Saka takangozoita decision yekuchinja nzira nekuti imbwa dzevaridzi haunganourai imbwa dzani imbwa dzavo ndozvandoda kutaura mm. saka fe social media yakafanana nembwa mm. ukarumwa nesocial media hazviri kuti upenyu hwamire chinja road
kuchinja road ndochinja masocial handles angu Kana pama social handles achiita ruffle your waters you must not make them your friends. Chinoitika muhupenyu vanhu hatina kufanana tino affectwa nezvakasiyana. The fact that everyone else is on social media does not mean everyone should be. Ukaona kuti yakupinda mauri ndozvayakuku affecta it will not change. I want to tell you there will be bullies pa social media.

Ko kusara ka Elder ndenge ndasara ndiri ndega ndisina social zvinozoita. Zvino zvakangofanana nekuti izvo vanhu vokurambidza kuti izvo haungasari uri pabus stop vokukwidza bhazi risina masiti makagara pamabhenji unogona kunosvika ikoko uko wadhemejeka. Saka vanhu vari kungopinda muchibhazi ichi asi havana kuona kuti vanhu vagere pamugomo. mm. makangoaplayiwa mabreak chete mese munonoperera kuhospital pane mm. kunanga kwamanga muchiita se muchienda at times iri kure inosvitsa mm. ehe pane pamwe paunofunga kuti ndakasara uriwo uri mberi
Ko kanda kuda kuzotaura nevamwe vanenge vachingotaura ka nyaya zviri kuitika pa social media ndo zviri kutaurika ndo zviri kutrenda zvacho ndo ndozozviziva se how do I keep abreast of what's happening in things that are affecting my age group. Ini ndakatozongoona kuti izvo inini kutaurawo maonero andakaita inini maonero andakaita ndeokuti upenyu hazisi cooperative. otherwise vanhu muri kuona inini ndiri pano ndakaenda kuchikoro kutotangira grade one kusvika hameno kwatakaenda vanhu vese vandanga ndinavo kuchikoro handitombozivi nekwavari as i am speaking right now okay. zvekuti dei kuri kuti vakaseta pwesi netoni mm -hmm. ndaisanokwana mucommunity yandinayo pamusana pekuti community yandinayo havasisimo Saka vanhu vese vatiri kutora nguva tichida kupleaser tida kuziva kuti vari kuitei. They are giving us notes that will make us lose our identity. Okay.
Because Mwari achitiisa panapa everyone has a purpose. Mm -hmm. Ende umwe nemumwe Moses ndi Moses. Mm. Aaron ndi Aaron. Joshua ndi Joshua. But unfortunately Moses akuda kungofanana na, na Pharaoh asina kwaari kuenda. Mm.
Okay. Saka I'm saying yes we need friends but we can do without the rest of the community.
Vana venyu havasi kumboti amen asi mate. ya ndandichida kuti ndinzwe kuti message yasvika here. Okay. Eh, elder pa vana vangu ndoda kuti vabate chinhu ichi. Mhm. Mm Vanhu vauri ku pleaser as you, as you come to school today ndivo vauchapa tea wafoira.
Okay. Eish.
Ndozvachinoita iko nezvi unenge uri gamba ka uchikwira pamusoro petable ticha akabuda. Mm. But ugamba manje manje unenge wapera because hamusi pana apa permanently ka. Mm. You are here for four years. Mm. After four years you will be surprised kuti izvo vanhu vai leader pamusikanzwa ndo vakapasa. nekuti vainoverenga kumba mm. iwo waneta nekukwira pamusoro petebho nekuburuka
amen uh, elder one of the small big uh, challenges that are facing our children inyaya dzemhuri family i think last week pane article yakabuda in the news yokuti divorces just last year were almost 4000 Just last year eh, apa tiri kutaura hatisi kutaura dziri musystem tiri kutaura dzakatofinalizwa hatisi kutaura vasati vaendesa nyaya dzavo tiri kutaura vakaendesa vakafinalizirwa nyaya dzavo so some of the scenarios i have here have to do with family motibatsirawo wokutanga ndewokuti

I believe elder this is a cry for help from a child and if we are honest most of our families are like that
vana vangu regai ndikuudzei ndoda kuti mundibate pataa tiri vana taienda kucrash totamba nezvitina asi kune vamwe vedu vasina kuzopedza crash Saka makanzuru anovavakira macreche evakuru kumabhawa kupi kuitira kuti munhu arambe ari kucreche afare achikwira muzerere umuzerere doro mudizerere wevamwe handitese ka nekuti pfungwa dzakaramba dziri kucreche ndobva waramba wachingovakirwa chii macreche achienda mberi so ndozvakafanana mukukura hazvisi zvinhu zvese zvinokura mumunhu Pasakurirwa ndopanokura, pasina kusakurwa hapana kukura. Saka mumafamilies mamakazvarwa you were not born there by choice. These are families of origin and mumafamilies of origin every parent is going to give an account before the maker yezvaakakuitirai. Saka imimi hamutenderwe kutonga nyaya dzisati dzaenda padare. Siyai Mwari azotonga. Asi inini chandinoda kukuudzai ndechekuti kucreche yababa vako namai vako yamuri iyo manje chidzidza kuti usazovhurawo yako. Unenge uchifanirwa, chawakufanirwa kuzviudza uri mustatus iyoyo ndeyekuti inini mwana wangu haazombofi akadai. Inini mwana wangu haazombopopoterwi like this. Inini mwana wangu haazombo abused like this. Because if you develop bitterness because you are in a bitter environment, you are also going to be a bitter environment for someone else tomorrow. Muri kundibata vanangu? Saka imimi musaite zvigumbu, musaore moyo, musaite hasha nezviriko. Itai hasha neenvironment iyoyo muti iyi environment iyi ini ndikabva panapa haichanditeeri because you have learned from that environment. Why I'm saying so, I'm not saying inini vabereki vaku abusei vakuitirei zvese ndiri kuti but hatichakwanisi kuvachinja panguva yekuchinja vakaramba kudii asi imimi manje tiri kuti musafanane nani manzwa statistics dze dzedivorce vanhu vakuru vari kurambana sevanhu vari mudating necourtship varume vakuru vakaita seni Ndivo vari kutaurwa nezvavo. Saka by the end of the day isusu hatidi kuti mufanane nesu pazvinhu zvakaipa izvi. Ndosaka tiri kuuya kuzokuudzai kuti izvo let abuse stop with us. Let divorce stop with us. Let my environments ari kukunetsai stop with us. Be better people than us, your parents. Vabereki tichataura navo kwatinovaona but not every man will change. The only person that can change is the seed that we have provided kuti mangwana tigobudawo seed yakanaka ine muti une mumvuri panogarwa nevazhinji and you are our seed we are looking forward to you takatokutaritsirai vanangu titotarisira zvikuru pane zvizhinji zvari kuta imimiwo tatongomirirawo imimi kuti mugoitawo zviri
Elder eeh enderai pamberi nekubatsira mwana uyu. Ane chishuvo chekuda kuva ne relationship iri nani nevabereki. I I fear kuti vana vakadai vakasiiwa vachinzi shinga ndozvinoita dzimba vanozopedzesera vaita shamwari dzisidzo kunze uku. handizivi kuti mungabatsira sei vana ipapapa bcause kushinga yes vachafanirwa kushinga zvavo but how can they survive the day to day taita dambudziko panyaya yemwana wangu haisi kukonzerwa naiye iri kukonzerwa neumwe munhu akatoita machoices ani ake ende munhu iyeye anogona kusachinja ndoda kuti tipa, ti, tibate pakadaro mm -hmm. saka dzingave nhema tikamuudza kuti things will change mm -hmm. the only person who can change is iye mm -hmm. it's unfortunate you get what i mean mm -hmm. these are the situations dzatinoisa vana vedu mm -hmm. and vabereki tinotaura tigotaura tigotaura but uh, we continuously have the same problem ndosaka tinoda kutoiplagira kunoko asi Imwe advice yandingakupei vana vangu kuchikoro kwaunoenda handi muri kuona kuti mune mune mune machaplain mune vafundisi mune mateacher vari sober handiti tese ka when you are in such problems usanyarare because ndozvinoita kuti ukotsire muclass ndozvinoita kuti nyange ukauya kuchechi unopedzisira warara pamusana pekuti pfungwa yakaneta asi nyama inoda I don't talk it over with your fellow sisters vauno vezera rako enda unogara pasi nemunhu mukuru anokubatsira what you need now is moral support what you need now is someone to be there for you if your father fails there are so many fathers there in principle saka taurai Mazvinzwa vanangu learn learn learn learn learn learn to talk say it out ende ukazvitaura futi baba vako tokunombovaona tovabetsera hatizoti ndiwe hako watituma eh asi tinongovaudzawo kana vasingaite kuti apa hamusi kuita iwe ukavaudza munokonana asi isi tikavaudza nyangwe tikakonana Vakati ndatibvisei mabhachi tongobvisa handirese ka pamusana pekuti ndoo zviripo saka bu, buda pachena buritsa nyaya iyi pachena ngairege kukudya nekusingaperi
amen e, takuenda yekubvisa mabhachi yamuri kutaura iyi hanzi my parents are always fighting both verbally and physically and I feel that maybe marriage has become outdated and should be stopped as it causes us children so much suffering.
Havana hangu zvinoitika ndezvekuti mazuva akanaka akaiswa mukapu yetsvina ine tsvina anorwarisa. Saka tingafamberi chiti here mazuva handibate inini anorwarisa. Mm. Mm -mm. The problem yemarriage is not with marriage. Mwari akatozoona kuti hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga akamistira mubatsiri akamuita sei uyu mukamukwanira so by the end of the day marriage has no problem but vanhu vanhu zvavari kuita pari pamazera penyu apa vari kuzvicorrupta ne improper dating principles ne courtship principles saka kana vasviba vozonopinda muchinhu chamudhara chitsvene ivo vakasviba so the reason why we are here ndeyekuti mwana wangu wakagarapo at one point you were one month but as you are seated there you are above 13 years very soon you'll be 26 therefore let not a 13 year old shape your future

Saka imimi muchiri nemukana wekuve nemamarriages anoshanda. Saka tauya pano kuzokuudzai kuti do not corrupt the mind as us elders corrupted the mind and we are failing to deliver where we are supposed to deliver. Tongofunga sevana because hazvina kunaka kuti munhu mukuru akaita seni amuke achirwa. Handitritese ka? Mazuva anaya, mazuva ano nyangwe vana chaivo havarwi mumastreet. Asi kuita vanhu vakuru two. Uri muri kubata zvandiri kutaura vanhu vakuru two. Pandiri kutotaura vana vabereki venyu vanozvinzwa zvandiri kutaura kuti vanhu vakuru two vari kurwa mumba mune vana vasingacharwiri nyama. It's not proper. Saka vana vangu mumhuri dzakadaro unfortunately at times there is nothing we can do. We will continuously talk to our parents. Talk to us It's fine but continuously pray for them Mwari anogona kuita miracle and look at the sober one pama parents enyu ndiri kukupai tip monomuudza kuti mhai nyangwe muri right mukanyarara fight haimuke. mazvibata kuti muri right mai tiri kutozvionawo tese panapa kuti muri chii muri right asi munhu wamuri kutaura naye haanzwisisi saka zvitori nani ndati avoide fight ende kuavoida fight mukanyarara fight haite sei because it takes two to tango Saka taurai nemunhu wamunoona ari more mature ipapo momuudza kuti chingokura ka iwewe u avoide fight because musati maziso mazino ese aka preservwa neku nekuvhika zvibhagera pamwe pakatotizwa ende kana uchifamba mazino ako anenge akadii akakwana.
Saka muri kuti marriage is not outdated because ndo mubvunzo wemwana it's not it's not outdated yeah.
it's the, uh, the mind that is outdated and that cannot stand the principles of marriage asi tatanga nekutaura kuti mamarriages akaputsika gore rino akawanda kupfuura elast year because akapindwa nepwere Saka vari kupinda muma marriages ipwere. Ipwe, the mind on which marriage is being built is mm -hmm. immature. Vanhu vari kuenda mukaona madananirano ari kuita vanhu vakuru vane ma 26 years vana vasikanawo mm. anokuratidza kuti upwere yekuti munhu mukuru akaita sepapapa anoswera achitumira manudzi kana kuti vakamira pamadziro vachikisana vapedza kukisana ipapapo voti ngatichiita imba Okay. Saka you will find kuti hupwere huri kuita kuti vanhu varambane ndohupwere hwatoda kurova neshamhu muvana nezita raJesu mm. kuti hupwere ihoho husarambe huchienda kupi mberi. Okay.
All right. Eh, elder is Vanangu mwe ndoda kumbokuudzai chinhu ichi. Mm. Vanhu vakaita sema India nema Asians mazhinji akachengetedza hunhu hwavo. Havarambane marambaniro atunoita.
pfungwa dzavo dzakati kurei kupfuura dzedu pachinhu ichi ka ichi mm. yes okay.
pachinhu ichi dzakati kurei kudarika mm. dzedu
havasi kungoshingirira here varimo aiwa mm. principle inochengetedza marriage is not a feeling okay.
Eeh Elder is it possible kuti vamwe vedu chikoro hatitogoni zveshuwa eeh because ndinotryer ndigotryer but haa chiri kunyatsobuda chaicho chaizvo kana neni handisi kuchiona. Vana angu inini handibelieve kuti kune munhu akatongerwa kukundikana. Because bhaibheri rangu rikuti kune rinotobvunza kuti pane anoshaiwa njere here pakati penyu zvikanzi ngaakumbire. Okay. Vanhu vari kuminimizer potential yevana kuti vati mwana is a failure. Hakuna mwana ane pfungwa dzisingakwanisi kuve dzakanaka. Saka ukaona mwana wangu zvichiramba zvichiramba uchitryer zvakangofanana nekuti watambidzwa chimuti che short re che short relay or long relay whatever iwe wotanga kumhanya uchienda kusiriko kunyange ukaiwedzera sei speed Uno- unenge uchishaya kuti ko munhu wandoda kupa chimuti ari kupi nyamba iwe uri kumhanya wakaita sei Wrong wakafuratira direction. unofanirwa kumbomirawo ubvunze kuti izvo ha Iko kwese kusina vanhu uko vaendepi because mava muchimhanya muri six ka mm. asi ongoona hakuna munhu wauri kuona mm. saka kazhinji vanangu ndiri kukutaurirai from experience at times we do not study our minds to see kuti inoita cop up sei mm. we want to do things the way everyone else is doing it mm. then we realize kuti we are running tichienda opposite Inini chinoita kuti nditi pfungwa dzemwana wese dzooshanda. Mukasumudza mwana ari panapa anogona kukuudzai vanhu vese vari muno mune mazita akavabata asi Hitler anomunetsa everyday kuti saka zvoreva kuti tinofanirwa kutoti kunge tichimuudza kuti uyu anonzi Hitler uyu ndiye akatonga Germany. Handidi rese ka? Haakanganwe uyu. I hope muri kubata zvandiri kutaura. Saka ndiri kuti pfungwa yemwana Mwana wacho akagara pasi akave focused hapana mwana anofoira hazviiti because kune zvimwe zvatakapasa nekuziva zvimwe zvatakapasa nekuunderstander zvimwe takapasa nekucrema because unotongoziva kuti Pythagoras theorem ndikasayiisa mumusoro Saka vana vedu inini ndinoramba ndichiti hakuna mwana dofo nekuti Mwari anopa njere asi brain yemunhu ngaitrainwe everyday kuti ibate. Inini inini ndoda kukuudzai zvandakaona inini personally. Vana vedu vazhinji vatinokremesa mavhesi vachikura tichivaitisa mamoto nechii tichivatitcha discipline. Vanopasa kudarika vanorarama anyhow because mind yavo yakadzidziswa kuti imagine kuti kune mwana anosvika pa 7 years akugona 200 mavhesi onotadza kuziva vhesi ya settlement hazviite mm. saka normally mudzimba matigere vana vedu vari kungoona tv vari kungoita zvese but havasi kuudzwa mind is not being trained kuti iite sei Okay.
Ko matarenda edu haana kusiyana here elder? Um, pane vanogona zvekurima, pane vanogona zvemabhuku, vamwe vanogona zvekusona. Matarenda Hakuna munhu anogona kundiudza kuti inini tarenda rangu nderekurima kana vane zvi- mashanu vachirima futi.
Okay. Because ane ari kunzi akachenjera ari kurima. Akapusa ari kurima. Saka ungati tarenda rangu ndega vachi muchirima mese.
Okay. Alright. Aiwa ndaida kungoti munhu achanzwisise kuti. Aiwa mu, mu, ipapo muri right henyu ini handisi kuitisana nemi nharo asi chandiri kutaura ndechekuti isu vabereki ndisu tine concept yekuti Pane kuti mwana wangu ari kukundikana maths nditsvage kuti ari kurasika papi ndizvimubetsere ndobva ndatomuudza kuti haa iwe ukada kuita zvemaths zvichakunetsa zviri nani uinoita carpentry. Okay
okay saka carpentry haina kuipa zvayo. Haina kuipa. Munhu ngaasvikeko achigona nezvimwe. Yes. Alright. Ok eeh next scenario elder hanzi inini in my family it seems like pano panenge pane chikwambo.
Tisati tataura zvechikwambo mai machando ndoda kumbodai mhm. ndoziva kuti vabereki vazhinji vachaita nharo uku asi ndoda kuti timbo mumbo ndibvunze ndibvunze panapa mother kwatakabva uku mm. hatina vamwe vanhu vakanyora o level ka 5 here vakazopasa vatori nayo iye zvino kana iye zvino mm.
ko dei kuri kuti paakanyora kekutanga akambva angonzi idofo nazvino angadei ari dofo asi mind pfungwa yaakashandisa pagore rechifaifi mm. ndo yaakashandisa pagore rechiwani mutsauko chii isi saka inini ndiri kuti eh, kusvika tinosvika you get what i mean mm -hmm. if iri panapa ndeyekuti vanhu tinofanirwa kuacknowledger kuti eh, pane pamwe pazuva pekuti we must change the mindset mm -hmm. for mhm. us to get results
mazvinzwa ka yambotanga ichinzi maprotons iye zvinanzi munofanirwa kutopasa chete

Ah, zvikwambo zviriko ende okay. Kana makutozvifunga chatoko ah.
okay. Ah, because ukatotanga kuona tiger mumuti chitomhanya because okay. ukati ahimoka iwe uri kuiona ka i hope muri kubata zvandiri kutaura mm -hmm. mwana wangu chauri kuda kuziva hakusi kuti chikwambo hakuna uko zvitoriko ikoko zvikwambo ende chokwadi chiripo ndechekuti suicide iyoyo unogona kutoiita pamusana pekuti zvikwambo zvako zvinogona kukubetsera kuita izvozvo inini solution yandingatongokupa isolution yekuti munhu angararame sei nezvikwambo zvevamwe iye ari mupenyu okay handizvo akafanana nekuti baba vako ndivo muridzi wezvikwambo ivo variko mm-hmm. vamwe vari kupera mm-hmm. zvoreva kuti zvikwambo hazviurayi munhu wese wese zvine vazvinotya
Okay.
Saka iwe unojoina chikwata chababa ako paku paku pakusafa ehe pakutyiwa nechikwambo asi paunojoina manje mhm. hauende kunotsvaga chikwambo chakafanana nechako because chinogona kunge chichirohwa nechavo okay unotsvaga chikwambo chikuru kudarika chababa ako right mm. nyakuti nyange baba ako vanenge vachitoziva chinenge chichivaudza everyday kuti uyo ari kutinetsa mm. because unenge wakasimba kudarika ivo Okay.
Ende chikwambo chikuru chinotyiwa nemweya yeya yakaipa chikwambo chakamborwa nayo chikaidzinga kudenga. Right.
Because zvikwambo izvi kuuya kuzogara pano pasi kune kwazvaigara kuri nani. Mm. Saka zvakadzikwa kuBroadale. Mm. Zvikauya kuMbare. Handiteseka. Right. Mm.
Saka iwewe manje unodzokera kuBroadale. Mm. Uone zvikauya ikoko. Hazviuye. Saka kana uchida kukurira panyaya yezvikwambo, bhuku raVaHebheru rinotoisa pachena kuti munhu akada Mwari akatendeuka anotumirwa ngirozi inomuchengeta yakasimba kudarika ngirozi yechikwambo chamudhara wako. Right. Saka kana uda kufamba paya paya zvakanaka uchinoviga vamwe, uchivanamatira, uchiita sei, uchifamba semunhu akasimba, romba kuna Jesu. haufe kana kuda tobhejerana unenge uri mupenyu vese kusvika mudhara wako futi hmm. ndiwo unozo ende musi waanofa anenge achitoti kana mese muchida kupona namatai mwari wauyuzvo hmm. anomuziva saka zvikwambo zvinotizwa vana vangu kuti the only solution yekutiza zvikwambo ndo yatiri kukupai muno kwatatobva kwese kuti achipesana nazvo Okay.
Takamboenda takamboenda ku takamboenda umwe musi ku Karoi uko vanangu. Ndobva tano tasvika vanhu vatanga tichitsvaga ipapo vanga vasipo. Tatiri vatatu. Saka ndobva tati toita sei bva tapinda mu garage mamu ne chigaraji chachirimo mune pane pit so. Tikati totorara zvedu tiri muno mu garage. Saka tavesa moto ku kwaitonhora. Tiri kudziya moto ah vamwe tambva tarara. Tikangoti rarei rarei umwe wataatinaye obva atimutsa. Muri kurara hamusikuona here kuti panapa pakaipa? Zvikanzi panei? Toti panei? Zvikanzi pane vanhu vari kupinda. Ha, isu totarisa hatisi kuvaona. Torara futi otimutsa. Kusvika tazomubvunza kuti ko iwe sewe uri kungoona vanhu vatisiri kuona. Zvikanzi inini ndakatemerwa nyora. Ndikati saka munhu akakutemera nyora akakuudzai kuti unomutsa isu here kana kana wazviona because isusu imimi muri iwe nenyora dzako muri kungosangana nazvo isi takatozvivatirawo zvedu papi pan ende zvinhu zvauri kuona zvinotoziva kuti haisusu nesu hatimo saka iwewe unoita zvawakaudzwa nevanhu vakakuita se vakakutemera nyora isusu rega tizviite sei panapa tizvivatire ndosaka tichivata nerugare nekuti muna jesu hatinetsani nazvo isu ende izvo hazvinetsani nesu zvinotojamba zvichienda kwazviri kuda kwazviri kuenda zvinozova kuti ah, tatsikwa nevakuru kwete nekuti tisu vakuru asi vatakatenda vakuru kudarika izvo mm.
ko nyaya yesuicide munhu ari kuti i am actually thinking i might kill myself yeah if you are thinking you, are, you might kill yourself you may mm. therefore ah, koinhemere zvandotaura ndezvazvokwadi uye zvingatendwa mm. kungoti hausati yeah. ndo advantage yatinayo nhasi yekuti hausati waita sei wazviuraya mm. nekuti hausati manje do not ignore that you need to see vanhu kuti tikubetsere saka wona vakuru vandambotaura nezvavo tikubetsere kuti pfungwa iyoyo isazokuoverteka rini mangwana mwanangu if that idea yekuti ndoda kuzviuraya always crosses your mind there is a problem mm -hmm. it must be resolved Saka we need to sit down we will give you people vanokubatsira zvekuti newe unofeeler kuti ndabatsirika. Taenda uyu masvondo apfuura aya takatoenda maresults e A level abuda takatosvika kune umwe mwana achida achiti taita takapedza taitaura zvataitaura mva tatoita zvataida kuita ndobva azouya akati ndachida kuzvikanda muswimming pool because akafoira Mupenyu so ari kutotenderera uko eh, nevamwe. Why ndiri kudaro pamusana pekuti izvo pfungwa yeku, ye, yesuicide if it crosses your mind it's a disease that must be cured. Please Speak to someone. speak to someone.
Elder, pane pasession yanhasi pane chamungada kutsimbidzira here kuvana? Pa balancing ye will yamamuchitaura iyaya pane ma final closing marks amungada kupa here? Vanangu ndoda kukuudzai chinhu ichi. Handiti muri kundiona ndiri pano? Ndaitombovawo pwere. Handina kuzvarwa ndakakura. Ende hakuna miracle yakaitika muhupenyu kunze kwechinhu ichi. Nyama yemunhu ine zvainoshuvira. ikatenderwa kuita zvese zvainoda there will be imbalance in life. Shoko ndozvarakanakira rinoramba richiisa macounter weights where there is imbalance so that the wheel of life rotates zvakanaka. Saka ndoda kuti ndikuudzei hachizi chihadhi kuramba murayiro. Hachizi chihadhi kusanamata. Hachizi chihard kuenda pa whatsapp muchechi. Hachizi chihard kuita mukomana usati wakura. Hachizi chihard kusaverenga. Hachizi chihard kuti teacher achitaura uri kufunga kumba kwawabva. ndiri kuda kuti muzvibate pamusana pekuti munhu wese ndakakutarisai vana vangu mune capacity yekusvika kure and the opportunities are there same teacher same syllabus same school fees imagine uchiuya kuzotora maresults makadungamidzana umwe ane a umwe ane b umwe ane c iwe une you same opportunities why because you did not balance the will of life wakasiya zvinhu zvichiita overtake i hope you listen and you listen carefully meka shuwa kuti unorarama pasi pemurayiro uripo panguva iyoyo kana murayiro wenguva iyoyo uchiti unofanirwa kunge uri mwana wechikoro ive mwana wechikoro wezvokwadi so that kana nguva yechikoro yapedza unoziva kuti vhiri rangu ratenderera taa pane imwe level hazvina kunaka mwanangu kuti vhiri rechikoro ritenderere waane vana 7 otanga kuita form 2 handisi kutaura kuti vari imimi vakagarawo kumusaite chikoro because vhiri raitenderera muvete saka handisi ndiri kutaura yese vana vangu vese vari panapa hapana wandinoexemta Handisi kureva kuti imi mumusaite, ndiri kuti panguva yechikoro maitamba. Iye zvino izvi uri kunyatsoona kuti waane 26 years, waane 27 years, uri kupinda mu 30, uri kuramba uchingotamba sepwere. You need to sit down and say pandaifanirwa kunge ndichidzidza ndakarara, saka ndaakudzidza munguva isiriyo. Saka eh, vana ava uniform unogona kunge usingakwane but you cannot outgrow chikoro. Zvinoreva kuti iwewe panyaya dzechikoro uri pazera iri. Joina vamwe vako. Imimiwo panyaya dzechikoro utilize opportunities. Convert all opportunities. Hakuna mwana wangu andakagara naye wandakatarisa panapa anganzi idofo. Hakuna zvakadaro. Pakati penyu hapana dofo. Hapana asingagone maths, hapana asingagone science. Issue iri panapa chete ndeye attitude ne focus. Attitude ne focus. Gara pasi nevakuru uvatsanangurire I have a problem vachakubetsera asi if you keep it as your problem zvinonetsa. Ndakambozviita ndiri zera renyu iri. Ndakaramba maths ndiri form one ndichitonyora tsumo imomo. Tsumo dzaindinakidza ndaiziva tsumo kunge hamheno. Ndichinyora tsumo dzangu mubhuku remaths pamusana pekuti inini nda ndaa ndatozviita write off pamaths. But one thing I know is when I sat down with someone she helped me and I did my mathematics and I passed. Sit down, sit down and sit down and balance the wheel of life. May the good Lord bless you. Musatonge nyaya dzevakuru hadzitongeke. You get what I mean? Asi dzenyu dzinotongeka dzitongei muchiita sei? Muchibudirira vana vangu. Muitirwe zvakanaka mukomborero.